Mähriban adamlar, Biz Ezileşer sport teleýaýlymynda geçirdenok. Ahalla tapawudy müň orunlyk döwrap stadionynda duşup başlady.
Hüjüm dowam edýär. Ýüz ugra sähel sowa geçýär. Belki agyly howlugdam otaýdy. Ine, dokuzynjy belgide Gurban Annaýew. Belki top alyp öňe ädim ädip bir jaýdar urgundan bolsa. Ine ýalňyşlyk bolýar. Jemedar aň içinde. Gol bolýar Öweşikler Ahal aga bir gol. Ahal şowly başlady oýna.
Garşylyklaýyn hüjüme synanyşdylar, emma bada-bat Altyn Asyryň oýunçylary goraga süýşüp ýetişdi. Meýdanyň merkezinden ýene-de Altyn Asyryň gurnaýan hüjümi örän uzakdan urgy ýerine ýetirilýär. Derwezeban Batyr Babaýew topa ýetişmegi başardy. Iki müň on sekizinji ýyldan bäri Altyn asyr Türkmenistanyň çempionatyna biri.
Ýöne Elmar Tagaýew topy gazanýar. El iki gol pawzy Elmar Tagaýew üç oýunçynyň arasyndan geçip topy geçirmegi hem başardy. Az owlak artyra saklady ýöne akmak. Serdar Annazarow. Annazarow topu oýna girdi, ýöne olam topy dürs geçirmedi. Ahmet Ataýew topy alýar. Mihail Titow öňe topa garaşýar, ýöne Ahmet Ataýew top saklaýar. Çep guraý Altamyrat Annadurdyýew. Altamyrat Annadurdyýew ýöne topy tabşyryk berýärler. Ahmet Ataýew jyny meýdan şaňşyny hasap bir bolup alýar. Hasap ýeňilýär. Standart ýagdaýdan ine ýerliler peýdalandy. Ine eýýäm iki gol boldy oýnuň birinji ýarymy. Muňal gollaryň. Gürrüňsiz, täsin. Indi diýip.
Indi bolsa Akalyň gurnaýan hüjümi Elman Tagaýew jerime meýdançaň içinde derwezäň alkymyna geçirýär Myrat Ýagşyýew. Az-kem topa ýetişmedi. Ýarym meýdançasynda.
Mihail Titow. Mihail Titow urýar we goly çykarýar! Mihail Titow ajaýyp gol bilen goly çykarýar. Altyn asra has iki gol bolýar. Ine Mihail Titow. Bärde bir özi. Ýa belki Ahala bu möwsüm ilkinji şowsuz ýeňişe sezewar edermi entek? Ahalla-da ýeter ätiýaçlyk oýunçylaram bar. Umuman ajaýyp gol. Öz terwir saýtlaryň bilen. Mihail Tutow. Bäşinji gol bolup durdy. Umuman tejribesi bar. Bu tejribäni oýnat. Mihail Tutow, Mihail Tutow zerbedan çagşyryldy. Mihail Tutow top geçirýär, ýöne soň geçen topy durkul hüjüm dowam edýär. Örän batyrlar top zerbe hem bärde gollawçy gaýtardy. Dersi umuman bu sapar kyn topy. Üçünji goly az-owlak sport şowlugam ýaran bolup. Mihail Tutow häzir lukman kömegi berler. Tebigen çaň içinde howply bir zotlaryň birini gurnady. Myhmanlar Al Nassryň oýunçylary oýnuň ikinji ýarymynda doly ýagdaýda topy özlerinde saklamak bilen dowam edýär. Batyr Babaýew ýalňyşdy. Al Nassryň gurnaýan hüjümi. Hüjüm gurnaýar.
Jer meýdan çaň içinde topa ýöne ussatlyk bilen almagy başardy. Dört minut goşýar, hüjüm gurýar, Ahal bolýar. Hüjümi meýdan çarşyna geçirýär. Ahal, Ahal deňleme mümkinçiligi elden berdi Ahala. Bu goşmaça wagt. Galan top ýene We Ahmet Gurban duşy tamamlaýar. Netijede Ahal üçin ilkinji şowsuz geçiren oýny boldy bu gün myhmançylykda. Altynasar bolsa ikinji ýeňşi we dokuz utuk bilen çempionatda üçünji orna çykýar.